Begina mar ik mut papiamento. Bon tardi tur hende, nos ta bai kuminsá ku nos sirbishi na papiamento, nos ta sinku rimei, normalmente e kloknan di kèrki ta zona awor nan ta bati pero tur kos ta keto pero no e palabra di Dios Dios ta papia tambe awe tardi. Bon bini na kerki digital di Piedra Plat. Kontento pa topa boso akinan. Danki Dios nos tin e oportunidat i posibilidat pa usa tur kos tekniko pa proklamá e evangelio di Kristu Hesus. Mi nomber ta Peter, mucho gusto y nos ta bay lesa awe tardi for di e Evangelio di Marco capitulo dies kuater. Prome nos ta bay lesa, nos ta bay haci oracion pasobra nos mester di e yudanza di nos Señor, nos Tata Todopoderoso, nos Dios. Bam haci oracion. Señor, nos ta stima Bo, i tambe awe tardi nos ta bin serka Bo pa pidi Bo pa sabiduria, pa fe, pa komprendimentu di Bo Palabra. pa e lus di bo Spiritu Santu. Nos ta pidi bo, Siñor, pa guia nos, pa proteha nos, pasobra e tempu ta difisil, corona ta na tur luga, i Siñor, nos ta buska bo yudanza, bo guianza. Danki Señor pa duna nos un oportunidad pa predica online, pa scucha Bo Palabra online. Danki pa e oportunidad pa topa Bo riba Facebook of YouTube. Y danki Señor pa Bo bendicionnan den nos bida. Bo fialdad Señor ta grandi. Bo amor ta intens. Intenso. Intenso. I bo santidad, Señor, ta incomparabel. Bo ta e unico den bo sorto. Danki pa baha for di shelo, topa nos na mundu den nos miser, den nos problema, i pa guia nos. Guia nos dor di bo man. Señor, abri nos oreanan, no solamente e oreanan di nos kabes, pero tambe e oreanan di nos kurason. Laga nos skucha e palabra i bebe bo palabranan. den nomber di Cristo Hesus, amen. Danki pa ta akinan ku nos. Mi ta kita mi yashi, pero mi ta bin bek. I nos ta bai lesa. Nos ta lesa e Evangelio di Marko, nos ta sigui den e Evangelio di Marko, kapitulo dies kuater. for di versikulo dies dos, kapítulo dies kuater for di versikulo dies dos. I tabata falta dos dia pa e fiesta di Pasko i di Pan Sin Zuurdeg, i e saserdotenan prensipal, I e eskribanan tabata buska kon pa na skondí nan gar'é i mat'é, pasobra nan tabata bisa, Ai, mi ta hasi algu robes, mi ta kuminsá hopi hopi vrug. Nos ta, nos ta, nos ta, no, dies un. dies un. Nos ta kuminsá lesa versíkulo dies un, sòri mi tabata robes, versíkulo dies un. I riba e promé dia di e fiesta di Pan Sin Zurde, ora ku e lamshi di Pasko tabata wordu sakrifiká, su disipelnan a puntr'é, Unda bo kier pa nos bai i prepará pa bo pa kome e Paskua. I el a manda dos di su disipelnan i a bisa nan, Bai den stat, i un hòmber ku ta karga un purun di awa lo kontrá ku boso, sigié. I kaminda e ku e drenta bisa doño di e kas, E maestro ta bisa, Unda mi sala kaminda, mi por kome e Pasko huntu ku mi disipelnan ta? I e mes lo mustra boso un sala grandi ariba, muebla i tur kla prepará pa nos ayanan. I e disipelnan a sali bai i a yega na e stat, Herusalen, i a hanja tur kos presis manera el a bisa nan, i nan a prepará e Pasko. I ora ku a bira nochi, el a bin ku e dies dosnan, i ora nan tabata sintá na mesa i tabata kome, Hesus a bisa, Di bèrdat! Mi ta bisa boso ku un di boso ku ta kome huntu ku mi lo traishoná mi. Nan a kuminsá bira tristu, i un pa un nan tabata puntr'é, No ami, tòg? Ma el a kontestá nan, Ta un di e diesdosnan, un ku ta dòp den e konchi huntu ku mi, pasobra e yu di hende mester bai manera ta para skirbi di dje, ma ai di e hòmber ei dor di hende e yu di hende ta wordu traishoná. Lo tabata bon pa e hòmber ei si e no a nase nunka! te ku akinan. Gemeente, nos a bin na un dia hopi spesial. Atardi, Hesus i su disipelnan a papia. E dia pa nos ta Wit Donderdag. Kiko ta na papiamentu? Bo no tin un dia pa ne, pa ei? Oke, mi ta donkerag na Hulandes. Web santo, web santo. Web santo, danki. Web santo. Web santo, si. Aha. Dat leer i nit ta e Papiamense lessen. Nee. Web santo. I den Israel, den Bijbel, e dianan ta un tiki diferente ku nos dianan. Nos ta kuminsá mainta, pero Bijbel ta kuminsá un dia nobo den anochi. Génesis ta bisa nos, Tabata anochi, tabata mainta, un otro dia. Dus atardi, Websanto, Hesus ta manda su disipelnan, Lucas ta bisa nos ta Pedro i Juan cu a bai pa busca e luga, nan ta prepara e luga, pero den anochi, Diabierna Santu, Hesus ta bin pa e salo ariba, sala ariba. I ta importante pa nos pa komprondé ku Hesus sa su tempu a bin pa bai muri. Ta importante pa nos pa komprondé Hesus for di su kuminsamentu el a profetisá, el a splika el a bin pa bai muri. El a bin pa muri na krus di Kalvario. Disipelnan no a komprondé. Hende rondoná Hesus nan no a komprondé. Pero Hesus sí a splika hopi biaha. Na bateo kuater biaha el a splika, Mi te bai muri. Yu di hende mester bai muri pa kita tur piká. Tòg, e disipelnan, e hende rònde na Hesus, nan no a komprondé èrt. Hesus a konosé e Skritura, e Tèstamènt Bieu, hopi bon. I den Tèstamènt Bieu, hopi biaha a wòrdu profetisá no solamente e nasementu di Hesus, pero tambe su muriendo, Su murimentu. murimentu di Hesus, su krusifikashon. I el a wòrdu spliká tambe Na Salmo korenta i un, versíkulo nuebe, pa e hende ku kier buska den Beibel, Salmo korenta i un, versíkulo nuebe, ku ta bisa algu, mi ta bai buska tambe pasobra na Holandes no ta bon pa awe tardi, nos ta papia papiamentu. Mi ta hopi grandecido mi mi tin Astrid akinan banda e telefon pa splica e palabranan cu mi no sa of mi no ta corda bon of mi ta bisa rubes. E ta yuda mi hopi pa boso comprende e mensahe masha mihor. Salmo cuarenta y un, versiculo nuebe. Asta mi amigu intimo, den ken mi a konfia, kende a komi mi pan, a lanta su hilchi kontra mi. E ta un profesia tambe den e direkshon di e traishoná, e traishon. di Hesus. Ariel, mi ta papia papiamento, sorry, ma in ta ma pred, in de ochtend heb ik gepreekt in het Nederlands, die kan je beter verstaan. God zegen je. Ehm, e predikashi lo ta na papiamento, otro be, pasobra mi ta wak hopi hende Hulandes, mi ta papia papiamento, mi ta purba papia papiamento awe tardi. Oke, Hesus. Tabatin un amigo, tabata hopi, tabatin hopi amigonan, dies dos pa ta exacto, su disipelnan. Pero un di su disipelnan a traishoná Hesus. Hesus tabata sa Promé ku el a pasa, e otro. Di antemano, e tabata sa di antemano. El a tabata sa di antemano, pero e otro disipelnan no tabata sa. Hesus sí, pasobra el a konosé e kurason di Hudas. El a konosé e kurason di su amigu íntimo. Beibel ta holandes ta bisa e amigu ku mi a konfiá. Hesus a konfiá tambe Hudas, e disipel ku a traishoná Hesus ku un sunchi. Tabata un tempu hopi straño i hopi difísil, pasobra un di su amigunan Un di su amigonan íntimo a traishoná Hesus. Imaginá bo, bo ta bin for di shelu, bo a wòrdu mandá dor di bo Tata Eterno. Bo a biba entre e hende. Hende ku no a gusta bo, no a stima bo, no a buska bo, hende ku no kier bo, hende ku a rechasá bo. Bo ta stima nan pasobra bo ta amor. Korda bon, bo ta Dios, bo ta Hesus, e Yu di Dios. Bo a drenta mundu. Bo a bira un hende manera nan ku un diferensia hopi grandi. Bo ta santo, sin piká, perfekto. I bo ta bo ta buska diezdos hende dor di guianza di spiritu santo i tòg un di nan ku bo ta konfia, Un di nan a traishona bo teribel. E ta un un mes en je rug. Un kuchu den bo lomba. Un kuchu den bo lomba. Teribel. Pa nos e ta hopi fásil pa pa husga, oordeel, pa husga Hudas, pa husga Pedro, pa husga Tomas ku no a kere Hesus ora el a lanta for di morto. Ta hopi fásil pa nos pa bisa, Ai, nan ta malu, nan ta siegu, nan no ta komprondé e evangelio, nan no ta komprondé e kosnan di Kristu Hesus, nan no ta komprondé kosnan spiritual. Pero, eigenlijk, nos no ta mihó. Bijbel ta bisa, Wat oordeel je een anders knecht? Pakiko bo ta huzga un otro? Pakiko bo ta huzga un otro? Want jij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Paso abo ku ta huzga ta hasi mes un piká. Amen. Nos ta meskos. Imaginá bo, Hesus a buska diesdos hende bou di guianza di Spiritu Santo pa bira su disipelnan, pa bira su siguidornan. Nan no tabata mas perfecto cu nos, nan no tabata mas santo cu nos, nan no tabata masha special, nan tabata hende normal, hende ordinario. Manera abo i ami, hende ku piká, hende ku tentashon den nan bida, hende ku swakheden, hende ku tabatin kos débil, bo ta komprondé nan e no tin diferensia entre nan i abo, nan i ami. Bijbel ta bisa, Nos tur a wordo nase den piká. Bijbel ta splika nos, Tur hende a bira nan lomba den direkshon di Señor. Nan no ta gusta, nan no ta stima Dios for di naturalesa. Nos naturalesa ta un naturalesa di piká, Beibel ta bisa. Kier men, Beibel ta bisa, Niemand van ons zoekt God. Niun di nos no a buska Dios. Niemand van ons is goed. Niun di nos ta bon. Ma God a esun genade aan ons getoon, pero Dios a manda nos su grasia. Pa komprondé e milagro akinan, Hesus a buska diesdos hende pa sigui e i el a konfiá e diesdosnan ku henter e futuro di iglesia di henter e mundu. Imaginá bo e diesdosnan a wordu matá for di mesun moment ku Hesus. Of nan a disidí, Mi ta keda na Herusalen, mi ta kla, mi no ta stima Hesus sufisiente pa duna mi bida pa sigui Kristu Hesus, pa pa ofresé mi bida, pa sakrifiká henter mi bida. No, no, no, mi ta keda na na na Herusalen. Akinan ta mi lugá, akinan ta mi kurason, akinan ta mi trabou, mi ta keda akí. Mundu tabata sin speransa Pero Dios a yama diesdos hende herzetugerust. El a pone nan sosega? Nee, nee, nee, niet uitgerust, hij heeft ze toegerust, hij heeft ze onderwijs gegeven. Ah, el a duna nan enseñansa. El a duna nan enseñansa, el a duna nan forsa, poder, pa bira e fundeshi di iglesia. El a, El a, a sa gekouze. El a skohe nan. El a skohe nan bou di guianza di Spiritu Santu. Esei ta hopi importante. Pero un di nan lo ta un trai, Traidor. traidor. Un di nan. ta bai un otro direkshon ku e diesun. Bo ta komprondé algo ta hopi importante awor. E diesun hende, Pedro, Tomas, zonan di, e yunan di Zebedeo i tur otro, nan tabata pekadornan manera abo i ami. Nan tabata. Hende normal, imperfecto, impuro, incompleto, bibando den un mundo kibra, manera abo, manera ami. Pero, Dios a haci un milagro den nan bida. Nan tabata e privilegio pa biba cu Hesus. Nan tabatin e privilegio pa pa pa pa skucha e palabranan di Hesus, pa mira tur e milagronan di Hesus. Nan tabata ku Hesus pa tres aña, i den e tres aña Hesus a lamta nan for di for di tera. tot volwassenheid. Te o te ora ku nan bira hendenan grandi. Pero Hudas, Hudas ta un person diferente. Meskos ku e diesun disipelnan, e tabata un pekador. Meskos ku nan, meskos ku nos, e tabata un hende ku un naturalesa di piká. Pero, aunke el a duna su tempu, el a duna su su su su donnan, el a duna su energia, el no a duna su kurason. Ta posibel pa biba opervlokkig, supersticio, Superficio. superficio, ku Hesus, pero no duna bo kurason den e man di Hesus. Beibel ta bisa na Spreuke i na Proverbionan, Mi yu, duna mi bo kurason. Bo a duna bo kurason den e man di Hesus? Komprondé algu hopi importante, ora bo ta duna bo kurason den e man di Hesus, E no lo rechasá bo, E zòl je nit wegstüre, E lo bendishoná bo. Dios lo bendiciona tur hende cu ta bin den su presencia, cu ta busca su cara di berdad cu repentimiento. Pero Judas e no a duna Dios su curazon, e no a repenti, su curazon tabata Un prisoner, un. Un den prison. Den, no, un gevangene. Un prisionero. Aha, un prisionero den e plaka, di e plaka. Su kurason a buska un kos so, plaka. Bijbel ta bisa, Geldzucht is de bron van alle kwaad. Hambra pa plaka ta hasi bo, ta trese maldat. Hambra pa plaka. Hambre pa plaka ta trese bo tur maldat. Judas i Hesus tabata sa, Judas a horta for di e seif di e disipelnan, for di e kolektezak di e disipelnan, kaha di plaka. El a horta. El a buska un reino ku Dios. El a buska posishon ku Dios. El a buska poder. Pero el a komprondé awor, Mi no lo haña poder. Mi no lo haña un reino. E kos ku ta kla pa mi ta un krus, un krus di. Persecucion, vervolging. Persecucion. P'esei mes el a dicidi, Mi ta laga e cruz patras, mi ta laga Jesus patras y me ta busca placa. Trenta pida di placa, e precio di un sclavo pa Jesus. su Salbador, su Siñador, su Guiador, su Maestro, trenta pila di plaka ta nada. Hudas no tabata un robot. Hudas no tabata un persona sin boluntat. Hudas a peka su kaminda den eternidat. Hudas a disidí kontrá Hesus. El a disidí pa su mes, pero Beibel ta bisa, Wie zijn leven zal willen behouden, Esun ku kier mantené su bida, die zal het verliezen. esei lo pèrdí. Ma wie het zal verliezen om mijnentwil. Pero esnan ku a ta pèrdè pa mi. Die zal behouden. Esei lo ker bun'é pa semper. Hudas a pèrdè su bida. A pèrdè su speransa. A pèrdè su eternidat den presensia di Hesus, di Dios, pasobra el a bai sin speransa. El a bai, el a drenta eternidat sin speransa. Ki un desastre pa drenta shelu sin speransa, pa drenta eternidat sin Jesucristo! Bijbel ta bisa, Tur hende mester muri i despues e husgo, e husgamentu. Tambe pa abo i pa ami e murimentu i husgo, husgomentu, Huisio. e huisio, lo bin. E único diferensia ta si Cristo Hesus a cumpra bo alma cu su sanger precioso. Hudas tabata un persona hopi interesante. Su nomber no tabata Hudas Iskariot. Su nomber ta Hudas. Ish kier men homber i Kariot ta for di un siudat Keriot. Bo por buska na Joshua Hosé dje sinku versíkulo binti sinku. Ta wòrdu skerbí algu di Keriot Hezron. E ta bou di. Pasuit, no, pasuit, pasuit danki, pasuit di Hudea. I eigenlik Hudas tabata un hòmber di Keriot Hezron. Hudas. Su nòmber kier men Jehova ta guia. E no a bira realidat den su bida, pasobra plaka i Satanas a guia e bida di Hudas. Pero tòg, nunka lubidá Hesus a hef un gekozen. A eskohé. A eskohé Hudas, meskos ku tur otro disipelnan. Hesus a duna Hudas mes un oportunidat ku tur otro disipelnan, i te ku último momento Hesus a sirbi Hudas. Bo ta korda el a drenta e ensala ariba ku tur otro disipelnan i Hesus a kuminsá laba e pia? di tur su disipelnan, tambe di e pianan di Hudas. El a sirbi Hudas te ultimo momento di su bida. Nunka lubidá, Hesus a bin pa sirbi nos bida. E ta un sirbidor ku un letra grandi es. E ta no solamente nos Salbador, pero tambe nos. sirbidor. El a sirbi nos i e kier sirbi bo ku su amor, ku su bendishon, ku su salbashon, ku su siñansa, ku su guiansa te ku e momento bo ta bai muri. Por favor, no laga e momento bai pasa, pero skucha e palabra di Dios ora e ta yama bo. Bijbel ta bisa, Heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je leiden. Dus ora bo skucha, ora bo skucha su bos, no hasi bo korason duru, pero lag'é guia bo. Amen. Danki. Esei ta hopi importante. Keda sin repentimentu, sin repentí, ta e E piká masha mas grandi. No tin mas piká mas grandi ku biba sin repentí. Sin repentí bo no lo haña e pas di Kristu Hesus. Si repentí, sin repentimiento, bo no lo drenta shelu pa biba e eternidat den shelu, den e presensia di Señor. Bo mester repentí. Repentí kier men bo ta laga mundu patras i bo ta yahau tjefas, je klau tjefas. Bo ta pega na. Bo ta pega na e krus di Kalvario. Bo ta pega den e pia di Kristu Hesus i no laga los, pasobra bo úniko speransa ta Kristu Hesus. Bo sa mi preocupacion ta ora mi ta lesa, mi ta studia e bia di Hudas. Ta posibel pa biba cerca Cristo Jesus, mescos cu Hudas, y toch bay perdi. Nos tin hende den iglesia, hende na kerki ku ta bai kerki tur siman, semper. I nan ta duna nam algu di plaka tambe, kisas hopi, kisas poko, mi no sa. Pero nan ta biba un bida religioso, spiritual, nan ta bisa. Pero meskos ku Hudas, nan ta bai pèrdí. Kisas meskos, kisas mes bo tin, bo ta pastor òf bo ta konosé un pastor òf un lider di iglesia ku ta bida, ku tin un bida spiritual, ku ta biba religioso. Su palabranan ta palabranan di Beibel, pero su bida ta diferente ku su palabranan. E no ta, e no tin e imágen di Kristu den su bida. E no tin fruta di Spiritu den su bida. Kisas bo ta e persona ku ta biba sin spiritu, sin fruta, sin speransa, sin fe di bèrdat. Bo ta papia hopi religioso, hopi vrom. Bo ta papia palabranan manera Hudas ora e tabata den e kas di Simon ei, e leproso. Bo ta korda? Maria a kibra un boter di parfùm. E perfum tabata hopi kara. I Hesus a bisa, Ai di mi, nos por nos a nos por bende e e perfum. I. Hudas. Hudas a bisa. Wat a bisa? Hesus? Hesus. Ai, ai, ai, sorry. Hudas a bisa, No, nos por bende i duna pa e hende pober. Pero e tabata palabranan bashí. E úniko rason Hudas a bisa esei tabata pasobra e el a kier horta e plaka. No bira manera Hudas. No bira manera Hudas. Mi ta bisan boso, awei ta e dia pa arepentí. Awe ta e dia pa buska e cara, e presencia, e salbacion di Señor. Awe ta e dia di salbacion. Awe ta e dia di gloria di Señor. Ora bo ta scucha e palabra di Señor, ripenti. Nunca y nunca ta lat. Ora bo ta biba, bo tin tempo pa ripenti. bo tin e chèns pa wordo salbá. Tur hende ku ta buska Señor Hesus a wordo ta wordo salbá, lo wordo salbá. Hudas tabata un person ku a biba ku Hesus, pero no a duna su kurason. E tabata un person ku a biba apart for di e resto di apòstelnan. P'esei mes, kiko ta huichelen? E ta, ui, mi disi misel. Wat is un huichelaar? E ta hasi komo si fuera, hasi komo si fuera. Hasi komo si fuera. E tabata un person ku a hasi komo si fuera. Komo si fuera. El a bisa algu religioso, pero su bida tabata totalmente diferente. No bira manera Hudas. I tog. Hopi di nos ta manera Hudas. Nos tin momento den nos bida nos kier mustra mas bunita ku nos ta den realidat. Nos tur tin. Ami tin, Astrid tin, abo tambe tin. Nos tin e momentunan. I nos por. Nos por gaña hende, pero nos no por gaña Hesus. E ta conoce nos curason. E ta conoce bo curason y e sa kico ta kico den bo bida. Scucha bon, Hesus tabata sa un persoon tabata un diabel, un diablo. El a bisa na Juan capítulo seis versículo setenta, Juan capítulo seis versículo setenta, Hesus a contesta nan, No ta a mi mes a scohe boso e dies dosnan? I toch un di boso ta un diabel. Un tegenstander. Kontra. Kontra Hesus. E tabata sa Hudas tabata e diabel. Hudas a horta. Hudas su kurason no tabata ku Kristu, pero kontra Kristu. Hopi biaha nos kurason tambe ta kontra Kristu. Kisas bo ta bisa, Dikon, pastor, dikon, Skucha bon. Hopi biaha nos ta lesa palabra òf nos ta bai kèrk i nos ta skucha palabra i nos ta nos ta bira rabia ora nos ta skucha algu. Nos no ta deakuerdo ku e palabra. Hopi biaha mi ta haña un karta òf un email di hende ku ta bisa, Mi no ta deakuerdo ku ku bo ta bisa, ku bo ta siña. Bo ta hopi strikto, hopi dit, hopi dat. Nos no ta gusta sa hopi biaha e palabra di Dios. Tambe e no ta nobo. Pasobra den Beibel, den e ministerio di Hesus, hopi hende un biaha a bisa, No, no, no, no. Hesus ta bira loko. E siñansa ta hopi fuerte. No, no, no, no. Mi ta bai. I nan a laga Hesus patras. I Hesus a bisa su disipelnan, I a boso? Boso ta bai tambe? I Pedro a kontestá, Señor, Hesus, unda nos mester bai? E úniko persona ku tin palabra di bida ta Bo, Señor. Nos ta keda ku Bo, nos ta pega ku Bo. Laga nos pega ku Kristu. Laga nos pega ku e evangelio. Pasobra. pa ta onesta, pa ta sinsero ku bo, esaki ta e úniko guiansa bon i sano den e bida i den e krísis akinan awor. Bo no tin otro guiansa. Tur otro guiansa ta gaña. Esei ta guiansa pa eternidat. Ora bo ta buska i sigui Kristu Hesus, bo lo haña pordon, bo lo haña bida eterno. Buska Hesus, wordo salbá den nomber di Kristu Hesus. Amen. Normalmente mi ta bisa nos ta bai kanta. pero bo no gusta scucha mi canta den mi so, na mi so. Pero nos por haci oracion huntu. Ban haci oracion. Señor nos ta stima bo y nos kier dicidi pa sigui bo, pa repenti. Diferente ku Hudas, ku a bai muri sin speransa, nos kier muri ku speransa. Nos kier risibí, nos kier haña pas den nos kurason, siguridat, i nos sa Bo ta e úniko Person ku por duna nos e siguridat i guiansa. Señor, Duna nos bo man. Guia nos i proteha nos, pasobra Señor, tempu ta no solamente difícil, pero tambe nos tin miedu. Miedu pa tur problema. E único persoan cu nos ta confia, cu nos por confia ta bo, Señor. Yuda nos. Nos ta hasi orashon pa gobierno y tur hende na hospital y y lands laboratorium cu ta traha duro pa busca un solucion. Bendiciona nan, yuda nan, inspira nan Señor. Nos ta pidi un bendicion pa tur pastornan, tur evangelistanan, tur iglesianan. pa proclamá e evangelio di pas di Cristo Hesus. Señor bendiciona nos den nomber di Cristo Hesus. Amen. Amen. Mi kier Ik wil afsluiten. Sera. Aha, mi kier sera ku un un oproep. Un llamada. Un llamada. Bo tin hopi tempu èkstra awor. Den e tempu èkstra i ta hopi farsi pa mira televishon, skucha radio, buska internet. Pero un un kos ta mas importante. Por ta, Dios a duna nos e tempu aki awor pa buska Su cara, Su presencia, Su guianza. Hopi hende ta bisa, Dios no ta papia mas. Mi por bisa bo, Dios ta papia si. Ora bo ta abri e Bijbel, semper ora bo ta abri e Bijbel, Dios ta papia. Scucha bon, pero abri bo Bijbel i lesa. Haci studi di e Bijbel. Studia den e Bijbel. Pasobra akinan ta Palabra pa bo, Palabranan di bida, Palabranan di speransa, Palabranan di sabiduria. I bo no por bida sin nan. Mi rumannan stimá, usa e tempu pa buska Señor Hesus i pa hasi orashon. Dios bendishoná boso tur den nomber di Cristo Hesus i mi kier kumindá boso. den nomber di Cristo y un bon siman keda safe keda sano y obedece e palabranan di Dios den nomber di Cristo Jesus amen.